Fel arfer, byddwn ni yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi rhyw sesiwn fach yn yr Eisteddfod Genedlaethol i ddangos peth o'r gwaith diweddara a rhoi rhyw rhagflas o bethau newydd sydd ar y ffordd. Eleni, wrth gwrs, chawson ni ddim Steddfod, Ond, roeddwn i dal isio rhoi rhyw flas bach iddo chi o'n gwaith. Dyma cysgliad. Os ydych chi ddim yn gwybod yn barod, mae o yma i helpu chi ysgrifennu yn y Gymraeg, a'r ffordd mae o'n gwneud hyn ydy trwy cysill, sydd ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg, gan cynnwys treiglo. Sori, gan gynnwys treiglo. Dyna welliant. A, cysgeir, sef casgliad o eiriaduron cynhwysfawr sydd yn hawdd i'w chwilio. Eich bod chi'n gofyn, 'Pwy sy'n gallu cael copi o'r meddalwedd anhygoel yma am ddim? Wel, y cyhoedd, y byd addysg, a chwmnïau sy'n cyflogi hyd at deg person. A lle gellwch chi ddarganfod y cysgliad? Wel, cysgliad dot com. Digon syml. A, os oes angen cymorth gyda unrhyw beth ar y wefan, yn ogystal â'r dudalen cymorth, mae sgwrsfot ar gael i chi ofyn cwestiynau iddo unrhyw bryd. Gan fod llawer iawn ohonom yn gweithio o adref ar hyn o bryd, mae y porth termau yn berffaith i helpu chi gyda hyn. Mae hwn yn gadael i chi fynd at dros 20 o eiriaduron termau gwahanol ar y we, ac os ydych chi eisiau fersiwn hwylus i gario o gwmpas gyda chi i bob man, Yna mae'r ap geiriaduron yn cynnwys nifer o'r geiriaduron. Mae mwy o datblygiadau newydd ar y ffordd hefyd. Os ydych chi wedi blino a gorfod siarad Saesneg gyda Alexa, mae gyda ni brototeip cynorthwyydd personol Cymraeg. Macsen. Mae'n gweithio fel ap ar eich ffôn symudol, yn deutha chi be bynnag dych chi eisiau gwybod. Rydyn ni wrthi'n gwella'r ap ac yn ychwanegu pedwar sgil newydd iddo, yn cynnwys rhai i gael podleiddiadau rhaglenni S4C. Dyma i chi flas ar sgil Spotify. Chwaraea fiwsig cyrff. Clasur. Rydyn ni hefyd yn gwella ein lleisiau synthetig, ac erbyn mis Mawrth 21 ar 20, bydd gyda ni pedwar llais newydd, benywaidd a gwrywaidd, de a gogledd, ac bydd y datblygwyr yn medru eu rhoi nhw yn eu meddalwedd. Mae creu lleisiau synthetig yn bwysig ar gyfer pobl sy'n colli'r gallu i siarad ei hun. Dwy flynedd yn ôl, mi wnaethon ni ddatblygu'r rhaglen Lleisiwr gyda'r Gwasanaeth Iechyd. A chyn bo hir, mi fydd gennym ni Lleisiwr 2, sydd yn cynnig gwell gwasanaeth i gleifion. Os hoffech chi helpu ni i ddatblygu'r dechnoleg yma, cofiwch, gellwch chi ddal i gyfrannu eich llais i Common Voice. Rydyn ni'n defnyddio'r recordiau hyn i wella ein rhaglenni adnabod lleferydd. Ac os ydych chi'n mwynhau y broses o recordio a darllen y brawddegau hyn yn uchel, beth am gynnig eich hun fel talent llais i ni ar gyfer creu lleisiau synthetig newydd? Rydyn ni'n chwilio am bedwar talent llais, dau gydag acen gogledd, dau gydag acen deheuol, dynion a merched. Rydyn ni'n cynnig tâl bychan am gael defnyddio eich llais. Diolch yn fawr am wylio. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod o gymorth i chi ac eich bod chi'n mwynhau defnyddio ein cyfleusterau ni.